Byw yn Llundain a Brighton, dychwelodd y cerddor Georgia Ruth i Gymru. Mae erbyn hyn yn cyflwyno rhaglen ar Ec2 Radio Cymru ac mae ar fin rhyddhau halbym gynta, Week of Pines, ar label Gwymon. Mis Sion baned efo Georgia i'w holi am yr albym a'i thaith yn ôl i Gymru. Georgia, llongyfarchiadau mawr iawn ar dy album gyntaf di, dwi wrth fy modd, ond pa mor falch wyt ti o'r casgliad newydd? Gen i jyst fatha'r anghrediniaeth 'ma, dwi ddim cweit yn credu bo' fi 'di llwyddo i neud o, 'c'os nath o gymryd gymaint o amser i gyrraedd y pwynt yma, a dwi dwi jyst mor hapus. Wel yn y chwe mlynedd dwetha 'ma ti wedi rhyddhau cwpwl o EPs ond t'mo' ydi'r album yn adlewyrchiad teg o lle ti 'di cyrraedd yn gerddorol os wt ti'n deud? Yndi mae o a dwi dwi'n meddwl am y peth a dwi mor falch bo' fi 'di aros Um, cos ar y pryd, dwi, dros y chwe mlynedd diwethaf, dwi wedi bod yn meddwl, mae rhaid fi wneud album, mae rhaid fi recordio rhywbeth llawn a chyflawn rwan, ond dwi'n mynd meddwl o'n i'n barod. A dwi'n mor hapus efo, efo sut mae'n swndio, dwi'n bod yn gallu adlewyrchu beth dwi'n neud. A thema'r album, mm. mae dychwelyd, y teimlad mae o ddychwelyd yn eitha amlwg yn dydy. Mae wrth wraidd yr holl beth. Yndi. Cos dwi yn meddwl swn i swn i heb dychwelyd i Gymru um, cwbl o flynyddoedd yn ôl i fyw, dwi ddim yn gwybod os fyswn i di'n a gwneud album. Um, achos ar un pwynt o'n i ar fin rhoi'r ffidl yn to neu'r delyn yn to, o'n i'n teimlo'n bach yn ar goll i wedi gwir yn Llundain a Brighton. Oedd yn hunaniaeth i'n bach yn Blurry. A dwi'n cofio meddwl reit ma' rai' fi fyn' nôl a nes i. Pam ma' Week of Pines ydi'r sengl a pam ma' honna hefyd sy'n ca'l teitl yr albym a'r g- a honna 'di'r gan gynta hefyd ynde? Ie. Odd o jyst y can hapus hapus cynta rioed i fi sgwennu nath o jyst na- nes i sgwennu hi a meddwl ag o'n i meddwl reit ma' ma' rhaid fi adeiladu'r albwm o gwmpas hon. A'r fideo anhygoel 'ma. Ie. Gan Iwan Jones Morris Esboni'r cefndir. Oedd o, dwi'n meddwl, cwpl o flynyddoedd yn ôl 'di prynu bocs llawn sleids o Bessemer Road Market i un o'r marchnadoedd yma yng Nghaerdydd, a nath o fynd i sbio drwy'r sleids 'ma, dwi'n meddwl nath o drwy tua 1,000 o sleids, a dewis 552. Dwi'n meddwl mai dyna'r rhif. Mae gen ti adar, mae gen ti tai, mae gen ti deuluoedd yn mynd yn hynach, yr un teulu. A wedyn, ie, jyst neud y fideo 'ma a O'n i'n gallu... Dwi mor hapus efo i. Mae Week of Pines wedi cael llawer o sylw ar y cyfryngau Prydeinig. Mi enillodd gystadleuaeth y Rebel Playlist yn ddiweddar a'r sioe radio Steve Lamack ar Six Music. Ond dydy hi ddim yn album uniaith Saesneg. Nes i tyfu fyny yn gwbl ddwyieithog, um, cael y magu mewn cartre di Gymraeg, uh, ond wedyn mynd i ysgol Gymraeg. So dwi wastad yn gweld yn hyn yn hollol hafal. A dwi wedi mwynhau yr ddeioliaeth yna, dwi wedi mwynhau cael y ddau ochr yma i, i'n hunaniaeth i, ti'n gwybod, so Oedd rhaid yr albwm bod yn ddwyieithog i fi achos fysa mynd i bod yn driw i fi. Tas ein uniaith Saesneg fysa hynna mynd i adlewyrchu fi a tas ein uniaith Gymraeg dwi'n yn meddwl fysa hynna di adlewyrchu fi chwaith. Dys yn ôl ar ôl amser a golion byw yn gwegi an yn fy nghôl. Dwi yn teimlo bod geiriau hallt yn cyfleu thema'r albwm, t'wod, des yn ôl ar ôl amser, ond mae gen ti, ac ar fy nhafod mae gweddillion, hen benillion fi'n gwrthod cadw draw. O, ta pam wyt ti methu cadw draw, t'wod, ie? Dwi'm yn gwybod, mae gen i ryw deimlad, mae gen i theori, os ti yn, os ti'n rhywun sydd wedi cael dy eni yng Nghymru, mae yna ryw grafangau, maen nhw, maen nhw yn mynd i dy lusgo di nôl, a dwi mor falch bod nhw wedi. Ac er y teimlad 'ma o hiraeth te, ma' 'na deimlad o hapusrwydd yn perthyn i'r albym. Oes, oes. Dwi'n meddwl ma' lot o bobol yn clywed 'yng ngherddoriaeth a ma' nw'n meddwl oh God mae'n depressif a mond yn sgwennu'r pethe melancholy a hiraethus a thrist 'ma ond prif sbardun yr albwm oedd teimlad o jyst pleser a hapusrwydd i fod nôl. Hmm. A dwi mor falch bod hwnna wedi dod drosodd achos dyna o'n i'n gobeithio fys y pobl yn clywed, i wedi gwir. Felly mae'r album allan ganol mis Mai. Yndi. Dwi'n gwybod bod ti wedi dweud bod wedi cymryd blynyddoedd lawer i ti ryddhau'r album, ond mae rai mi ofyn, i ba gyfeiriad wyt ti'n mynd i fynd nesaf? Ti'n gwybod ti wedi dechrau meddwl? Disco Europop. Uh, na, dwi'n mynd gwybod. Um, Allai'm hyd yn oed dychmygu achos nath hon nath hon syfrdanu fi mewn ffordd o'n i ddim yn disgwl i'r albwm sowndio fel 'ma. Yym so Duw a ŵyr. Duw a ŵyr. Dwi'm yn gwbo. Wel ma'r albwm yma'n swnio'n anhygoel o o o o fendigedig felly pob lwc i ti. Dioch y' fawr. Diolch.